vauya baba kali baba njoli munhu wani akangwara kubereka unobva waita hapana zvaunotiita hai unopera masprings unopera mashocks unosara kuti mutara kuita mabhambi orit nyaya ndauya panapa eh, semunhu anongoboferefeta dzimwe nyaya achida kuongorora achida kuti ndine song yandinorangarira yakaimbowa eh, nana mai charamba vai Hayi mwana mai charamba musazondipindira musazonditorerawo kavideo kangu pa, pa social media asi ndangoimba hangu padu kanoti ko dai denga raipindwa nemari vamwe taipinda ripiko taitaura naye seiko denga inyasha kwanzi kana denga raipindwa nemari seweek naipinda nhasi nhasi week naipinda denga iroro why guys do you know and uh, i think everyone munoziva kuti seweek na ndimadzibaba ndimadzibaba chaivo vekumasowe vanodai vachidai my question is my question mark is ko seweek na pavanga vari kuzcc kumasowe kwanga kunani nokuti ndimadzibaba masowe kumasowe kwanga kunani one two sei wekina vanga vatotendeuka kuZCC here vava ndotoona kuti vane bheji mabheji ekuZCC akungoiswa ukangosvika unongopiwa bheji three kune vanhu vakuru muZCC vakanguri vapinda chechi ZCC vachiinda kumaeaster each and every year vachibva kuna naamerica i know that chechi ine vanhu chaivo vari rich vane mari vasinga show off but kune vanhu vane mari mwe wekuti kuzcc i know them lot of them they are rich vanobva kumakune mozambique zambia zimbabwe south africa i know muno musouth africa makatobva group rimwe ndotoziva vakaenda kupasika i but havana kutombopiwavo platform rimwe zuva kuti vambotaura asi sewikina akatongosvika akakandwa nebheji akatonzi chiinda papulpit taure ndobva ataura zviri kureva kuti naiyoyo zcc ine kakwese ndine kwese make futi pamusoro pezcc ndeyamwari here kana kuti ndiye bato rekuvhoti zvemarutunge hwenyika nokuti kana yanga yari yamwari haitendi kupa zvigaro zvemberi kuvanhu vematonge hwenyika nokuti vasvika nokuti vai no no no no no that is not right chechi haina kuti wasvika uri mufundisi uri bishop uri uri muchief uri president uri chii kwauri kubva whatsoever kwauri kubva uko muimba yamwari hauna chigaro mberi chigaro chemberi ndechevanhu nezvigaro nezvigaro pastari marevi mafundisi mabishops chichi mareveland zvakadaro madicons ma, ma kwete chachiko chasewiki nakuyi hachiko asi ndakaona ari kumberi pane question mark inozondiita imimi vanhu veZCC ndimwari here kana kuti muri kutombotamba henyu muchiita zvematongerwo enyika ndakaona last futi munhu akagwanga ari kumapostori mamwe akasvika akapiwa gemenzi anga apfeka gemenzi rewhite vari kuacta vanhu vari kuacta mudzimba dzavo Vamana kana toda kuti mupinde mucomment section mumbotaura mafungiro enyu kuti ZCC ndeye chechi here kana kuti yaye zvematongerwo enyika. One two sei wikini akapuwa chigaro kumberi uko anga atotendeuka atopedza atosiya zvese zvese masowe. Vamana ndota kundozviziva ini. Masowe aimbofambidzani nezvinhu zvakadai. Izvi zvakaitwa na sei wikini anditoda kuzviziva ini. I know masowe aitomboiti zvemabheji zvekunosvika paya uchikanda kada dzimari uchididi. Masowe vari kunamata pasi pasango panopisa seapo. sewiki na haasati ambo andambonzwa kuti adoneta kana matoilet chaiwo chaiwo kumasowe ese masowe achidoneta kuti ah, o kumachechi kwangu isiwe zvimatoilet zviya zvimanhingiriki zvimanhingiri zvimatoilet zviya zvinonoiswa paya zvichisiwa nekutema huni nekutengera vanhu huni asi andambozvinzwa sewiki na uchanzi azvibvisa mari idzodzo lot of masango ari kupindira vanhu masowe muzimbabwe havasati and chimwe chinhu chinondikaona chekuti one million you give one million to church how much are you spending to, to give to the charity macharity emuzimbabwe kunherera kuvarombo eh, kuzvikoro kuzvipatara eh, eh, noza andoda kubvunza imari yauri kupa kuvarombo nekuzvipatara nekuzvikoro imari kana uchinopa one million kuchechi wawana chechi yanenge akazara sei mutendi anosara anosara ane bhazi kana bhazi rinozara mari kudaio nokuti all those people they are holding their vakarola vane mari yakawandisa uchiona vachienda kuya vangoendi vakadaro vanoenda kunopa mudhara vachikandira mari mudhara iwe uri one person akadaridza vanhu vese vaya saka plus mamiliyoni akauya nevanhu vaya plus yasei kupinda times two akasara nemari mutende mubvunzo wangu wandiri kuda kuti mundipindure mucomment section guys please ndiudzei kuti sei wiki na muri kufunga chii pamusoro pasei wiki na nezvaari kuita hakusi kusvika panguva yekufa ndakuudzai ndonguva yekufa zvimwe zvinhu ndogona kunge ndichitoprofita huru ndava kutoprofita hmm, rava rakashaka rawatatatatata ndava kutoprofita can i profesa i seuki ndava kutofa i want to tell the truth izvi zvava kuita izvi hazvina kutomboitika panyika pano hameno kana chigara achiita ngaagara achiita but nditokuudzai nguva yakwana so sangana na baba kali mu comment section pindai ku youtube muno subscribe kana masvika ikoko mugobaya notification bell mugogara muchingobaya machingoona mazistori amunonzwa kuti munhu wani akangwara kumberengwa hakuna umwe munhu zvokumberengwa akangwara sei pasara wani wamusina zvamunoita kuti ta ndaienda ini baba kalito baba njoro